אונז שטיי מיר אין די טעג וואס יעדע איד בעט זכרני לחיים מלך חפץ בחיים אנגעשריבן ווערן צו א גוטע יאר א געזונטע יאר יעדער וויל זיין געזונט און שטארק און לעבן אבער טייערע אידן די גמרא זאגט אז רב האט פארציילט, איך בין געגאנגען אין א בית הקברות, די גמרא זאגט ועבד מה דעבד, ער האט געטון וואס ער האט געדארפט צו טון זיינע סימנים, און ער איז ארויסגעקומען, ער האט געמאכט א חשבון די אלע אידן וואס ליגן דארט אין די בית החיים, האט רב געזאגט, נײַן און נײַנציק פראצענט פון מענטשן שטארבן פון עין הרע, מענטשן קוקן מיט א שלעכט אויג אויף זיי, ואחד, איין פראצענט, איז בדרך ארץ, שטארבן סתם פון נארמאל, ווייל אזוי איז די סדר אז מען זאל שטארבן. וואס אונז בעט מיר זכרייני לחיים אונז זאל מיר זוכה זיין צו א גוט יאר, אבער אויב נײַן און נײַנציק פראצענט שטארבן פון עין הרע וויאזוי גייען מיר אונז ווערן אפגעהיטן פון עין הרע? וויאזוי גייען מיר אונז ווערן אפגעהיטן פון דעם? זאגט די הייליגע תורה יוסף הצדיק איז געווארן אפגעהיטן פון עין הרע הנה מזרע דיוסף כעסין אינו שולט כעין בישה פארוואס זאגן די הייליגע חזל וויבאלד ער האט נישט געקוקט א פלאץ ווי ער דארף נישט, איז מענטשן וואס האבן געקוקט אויף אים ווי מען דארף נישט האט נישט געשאדט אויף אים, און די גמרא פארציילט טאקע רב זאגט א מענטש קומט אריין אין א שטאט און האט מורא פון עין הרע זאל ער זיך אנרופן און זאגן אני פלוני בן פלוני מזרע די יוסף קארסין איך קום פון די קינדער פון יוסף וואס איז נישט שולט קיין עין הרע. זאגט דער הייליגער רב צדוק, א איד וואס פירט זיך אויף ווי יוסף, און האט די מידה פון יוסף, קען ער קומען זאגן אנא מזרע דיוסף כעשינו, איך האב געהאט א נסיון, איך האב אוועק געקוקט, איין קליינע נסיון, איך האב געגעבן א קוק אוועק, בין איך מזרע דיוסף און אויף מיך גייט נישט שולט זיין קיין עין הרע, זכרני לחיים און זאל מיר זוכה זיין לחיים, און זאל מיר אוועק נעמען די פראבלעם וואס נײַן און נײַנציק פראצענט מענטשן שטארבן מיט א קלייניגקייט. מזרע די יוסף כה עשינו, אונז אלע וועלמער זיין קינדער פון יוסף, אונז גיימער מקיים זיין די סגולה וואס שטייט אין די תורה, אונז וועלמער זוכה זיין לחיים טובים ולשלום לחיים מסוכנים לחיים אריכים, געזונטערהייט און לעכטיגערהייט למען כבוד שמו יתברך. די היינטיגע געווער עפיסאוד איז געספאנסערד לכבוד די צדקת רמיה בעל נס תשרי קאמפיין. אייער פישקע איז זייער ברויט און מילך. די ריזיגע קרוב צו דריי מיליאן דאלערדיגע תשרי חלוקה דורך כולל חיבת ירושלים וואס דערפרייט די הערצער פון טויזענטער אידן אין ארץ ישראל איז אנגעוויזן אין אייער פושקע געלט און ברייטהארציגע נדבה. ליידיגט שוין אויס אייער פושקע און געבט א נדבה מיט א קרעדיט קארד פֿיר און צוואַנציק שעה א טאג אויף סעווען וואן עיט, סיקס טרי טרי, סעווען וואן וואן טו אדער אויף די וועבסייט און האנדלט אייך איין די גרעסטע זכותים פארן יום הדין, א כסי וחסי מטובה,